Undanama windu Uchinde mashani emukao namba Uguta yae Harararara Harararara Ai Wach Nyicha ori e dala mar soba Dhi ilokori dhiang' kuno Idhodho ne gi thuno Idhodho thuno ilokori nyaroya Idhodho thun dhiang' kuno Adidadida. Adidadida. Sani tich ber. Pok aori, bed abeda ka mondi. Pok aori. Adidadida. Adidadida. Adidadida. Hey. Ai. Arira arira. Amosi. Arira arira. Amosi. Hey, wuoyi matin. Eh, ah, okawuoyi matin omera. Kaka isebire ma ofisa. Eh. Yan kik iwena wuoyo kodi. A chief mese miluonga mani wuoyi matin ya. Jodongo ema wuoyo kodi. Unajua ukeguchaji manani. Nok ng'eyi. Hey, lok ng'eyi. Ayie ni en ofisi. Gonda machiel. Kadhi mbele koso kaduogo chien. Kiduogo chien. Oh. Donje ei gino. Kamano. Donj mos, so tiendi te. Aso duto. So tiendi. Hey. Kamano. Hey. Okwajo no wegi oko kucho, okwajo ok ting' ka. Okwacho otimore nade? Wegi oko. Oweche ung'enyo unachuokegi. Ila weyo. Arira arira. Eh. Lokri. Alokra. Mato kwe timo nade mimenya go duok ni. Idwa ka apimo malaik ni mayin go. Ah uno juo ajuo ke gitimo. Wana penje jatenda. Uh. Okinyari wakanya kipenje mondi. Payman Selman Saba Kabwa. Pere. Pere. Haya. Haya. Pod atim nang'o? Donji bed ka. Gol Ah. kuong igol tiendi ma kora cham. Achagi kora cham. Ee. Kora birka. Ee. To kwacha cha ok ng'ato nomaya ya. Gol tiendi. Ai. Itimo gima wacho. Ee, koro Inya- koni. Gol mar ariyo. Eh. Bed kanyo mos. Abed piny. Eh. Eh, abet. Kamano. Ai. Unajua ka yenye ni weche ung'eny. Wek tego gik moko kuom mara we. Ok ipuonja tija. Ok ibiro ni in gi chandruok. Kamano. Eh. Kora nyalo mosi. Kusawe mondi. Wanok moswa. An naneni chon. Eh. Kiwuok kodi aneni. Ema penjo. Socks dong' ok irwako kanyo. Socks to ok arwako. Ang'e nade? Eh, ka jodongo gi. Ang'e nade nok irwako socks? Ah ah, un joma menyo piny ok dwa pingre kod. Mani iwuok dong' iwuok gi tok dala. Ah, ing'eyo je. Ang'e nade? Ah, ing'eyo. Ang'e nade? Kono to ema wuogo adhi ka gima lego nyaro ate kaka go tir. Gambudni mar wuodi. Ma wuoda nothoe. Wuodi ma nothoe pi ang'e nade? Ai, yawa. Ang'e nade? Ma wuoda mane otho e pi. Ling' ane mondi matin. Ah, wuodino nitie. Entie. Wuodino nitie. Dang' bed maber. Wuodino nitie en mana ni malaikni moluore eh. gin malaikni mager eh. gin malaikni mager to kidwa nakonyi eh. kaka in chief diere milima Tanzania kapod an e training yaye yaye ilima mwadhi maber kata kadwaro tijni okine mane gine na abiro konyi nono kaka ni konya Tanzania kamano ibiro mamiya gik matin nyithindo kieta nyithindo nyuola nyithindo ma juwe dala kaka nyithindo teko nyithindo wigi tek malich mokonyre puodho kenda keto ka puodho nyithindo ok nyal dhiye ne nyaka mondo nyamisambi wuog ane oko ka wuog ane oko ka piyo piyo we kwano dwonda wuog ane oko ka Ang'o motimore? wuog ane oko ka Ang'o motimore? nyocha asewacho ni adwa nyathi manyako minwa mamwana ne chunye ler adwa nyathi manyako madachako minwa Tidhawo kose wuoyo. Nyocha asewacho nadwa nyathi ma nyako. Tidwa nyathi ma nyako. Inyuolo na nyithindo ma jowuoyi nyathi kende chonge bor moingo kata mara. An ba chwe nyathi.
An ba chwe nyathi. King'iyo gi nyithindo to inyuolo ma jobeche. Atim na ang'o?
Atim na. Adwa nyathi ma nyako. Adwa nyathi ma nyako.
Ada chako minwa. Minwa ne ohera malich ma kochopo godhiambo ka se yakwa to chak kuoma adwa nyathi ma nyako. Karo kichaka mama donge anti. Ka tek to kata nyithindo ko kachiel inyalo loko nyako rwak sikat. Atim nang'o? Adwaro nyathi ma nyako. Atim nang'o? Nyathi ma nyako. Atim nang'o amba ne sa chunya. Ami dweche adi?
Amba chunya. Ne kuma lweta kithini en. Ne welo chunya wuod ng'ane. Adwa nyathi ma nyako. Kabi mi. He. Adwa nyathi ma nyako. Ayud kanye. Ne mama we we milo koda wach. We milo koda wach. Nyithindo nyithindo kende chiemo moinga. Alok kon to nyithindo chiemo ka dugo kota nyathi kende wiye tek moiga sikul be ka gidhi. Kodhi madala uwe machonge gi boyo kama kata mandala onge kodhi machonge gi boyo mago magu onge kama na golo nie. Nyithindo gi koter sikul to koda somo. Koter gi kon to giteka teka. Indo kisomo ichendo koro kodhi oluwi. Ani ani neno ka ani mana rie ki sikul moloyo. Ayudi kitima. To ka japuo ne dango onda de de la pare eh, ondinga anda tim nango. Ayudi kitima ngo.
Odango la ka podan kijana. Ayudi kitima ngo.
to donge iyudo ka bet dalana adwa nyathi ma nyako wawinjre mama adwa nyathi ma nyako nyithindo ma nyuoloni mabeyo gi pod iwacho mana ni dwaro nyathi lo kende an gi afa kuota ma nyithindo ga kiata kumi botero gi ibo ibo gibo dak mana mabeyo beyo gi pod iwacho mana ni dwaro nyathi katek ta chiele ka witer dalau ok amiyi nyathi Adwa nyathi ma nyako.
Aonge kod nyathi ma nyako Nyasaye ma chwe nyathi. Nyithindo kende wenge gi rore ma nyathi kende wang'e chalo wang' tula. Jawada ng'e. Koro kata ka wawe mago. Gi kony mane asekonyi go te. Koro ibe adwa ni konya. Nikech sama koro abire lokesondi. E kato koro gweng'a.
Nyaka chak ticha yanga. Nyasaye tudo ji.
To mana ki yie na. Harirarira.
Ee, koro Ee. wach ma wacho ka chalo kama Mm. mokwongo sama ibiro bedo kitiye lokesondni Kamano.
ing'e ni ma lokesonda koro kata ni itelo e weche mag juok to an koro atelo e weche mag piny nikech muma ondiko ni oluor ruodhi mag piny onge kama ondiko ni oluor ajuoga Kamano.
koro kinyalo luora tapani wabiro tiyo maber mokwongo saa sama ibiro bedo kitiyo ka Kiyudo ng'ama nyako mokwongo madwaro dichwo nyaka iluonga mane. Kech malo kisunda wadwa ni wakonyre kata ka jodonge mitiyo godo ni wakonyre gi jodongo gigo. Sasa miyudo nyathi ma nyako madwaro ot tiluonga kaka ruoth tabiro ang'iyo koromo koda to an ema akawo. Ok wawinjore. Arira arira.
Nikech ang'e un ajuoke be ujo miriambo ngato miriambo mali inya wuondo. Ah ah ok kamano pok awacho. Iwinjo. Inyalo wuondo nyako ndhi rong'ete to kuma odhi rong'ete be onge pesa chamo nono. Koro mondo mi onene ni kora die. Ha? Iluong kata kawe piyo piyo mondo ne ni ropi tiyo kata jochiende gigo. Eh misuma to koro manade. We luongo kamano.
Eh. We luongo kamano. Aluongo marach. Iluongo marach. Koro gima itim, an agonyi. Ema an be adwa miyi gweth Eh, michodhogo paw eh, kowuok korka piny ruodh mudho. eh. Wan ok ine ka wapogore gi Ah, jogo. kar jochiende une mutelo. koka Wan iluwo, wan gi piny jomoko ruodh luwo. mudho. Eh.
Ai. Ai, ani nega ya, nikir kuma gik moko.
Ai dhi meu. Ikona idhi maber. Itoko itoko na guo gopao.
Nyathini ni dhi yudo. Inene.
En tie koro iwinjo. Koro wacho ni notho e. An ka yudo nyathini.
E. Wigni kapo ni Nyasaye di timna maber ma yudo nyathini kake wacho ni. E. Jati Nyasaye msacha mabiro duogo. Ok ajati Nyasaye. Jati Satan. Iluongo marach. Obel, ja- jatich obel. Ee, Ee. kamano.
Koro iwinjo jatich obel. Ee, Misacha madhi yudo dweni kayudo, kayudo nyathini. ee. Ee, iwacho ni ng'ate madhi gochona nokwanye koso. Ah, ah. Ee. Iwacho ni notho e pi. Otho e pi.
Pino to To osetere nyoro mochopo. got- nyoro gotieno Eh, donge- jaleko na del Ang'e lekni no we wacho na ang'e ang'e lekni. wawa wach ni jati nyasaye aleko na del muonyo na nyathi korecha del. Adele mano kwongo rado ga Adel Adel dhoge tin ok nyam mwonye nyathini dhiru amalo eh amalo koro tiya tiya kik ikwongana malo Eh. piny piny Kik ikwong ana malo. Alokora kapok aduogo koni to ayud kisedhi. Iro kamano. Arira arira.
Haya.
Dhi pok idhi. Jiwo ke gi miriambo manang. Buru ket mang'eny. Gima timore. Hadi da di da.
Kamano. Ogwe dege. Tich ber. Chak ya yanga. Piny Kenya ka. Ai. Adwa nyathi.

Nyathi dong' nanyuolo ni kane ni mokwongo itero kanye? Nitero Nyathi- nyathino kanye kaduogo to inyisa ni nyathi ng'a okawo nyathi. Nyathi oguok nochamo, donge in ema niwe nyathi? Niwe e pap? nang'o guok ocham.
Koro sani chak idwaro nyathi. A koro dhiri guok omiyi. Ok idhi kawe bath ot kuma Dhiri guok noyike. to omiyi to guogi konindo kacha ma mon ng'eny. Mama sewacho ni Ok adwa nyathi. amiyi nyathi.
Yawa. Dholuo mana ma wacho maler. Dala uka simbi ni lele moriedo nyaka tu. Kata na poka neno nyako moting'o msigo kuduogo dala gi. Iti dwaro nyathi ma nyako. Ino kine ka meno nyulo nyiri. Onyuolo era siem na. Matindo ba mulengo ne matindo dhi tamo. Madhi tedo ka tamo otamo. Emi nyisa.
Mama ng'eni we dondri koda. Gima se wacho na nyathi ma nyaka dwaro. Nyithindi rundo ne dala ka nyithindo goro goro ah. achiel ka kelo. to gorogoro achiel ne en orumo gi ndalo ariyo orumo gi ndalo ariyo idwa an yudo atiyo kanye ka tich motamo onge gi wich kuot mabiro maka kendo gi nyathi ma nyako kendo ka koro magi ma i- i- nyithindo asenyuolo kodi mabeyo to okawo wiyi mudinore ma kata nyathi yoro chumbi kelo sikari adwa nyathi manyako aonge kama dagole nyathi ma nyako asewacho ni adwa nyathi manyako onge kata ka wiye Ongwajo. biro koni Sharif, nyithindo ka nodhi kanye? Akia, onge. An kata kawuono ni kinyalo loko na nyithindo gi achiel orwak sikat obed nyako achak minwa to anyalo ukoko ni nyalo rumo. An mine na kano kinya chaka mamau. Nyaka nyuol ni mana nyathi ma nyako mana senyuol iwe guok ochamo.
Mama adwa nyathi ma nyako. Guok giyo guok giyo nyaka lawu mo e laro. Adwa nyathi ma nyako.
Ayo kami nyathi kwenda. Seri.
Biya neka.

Babe, babe na beda mos, wabe kwa sedongo. Nyako wari bro bet nyako. Eh. Eh, Adwa omi nyathi- duoko kamiyo.
Adwa thi- nyathi ma nyako machako minwa. Minwa Paulina ni en kata ka notho to koro An adatimo bende nang'o? ok abi yie mondo ichak nyathina Paulina matiende oleng'ore cha. In ineno An minwa no? sama tiend nyathina dwa In leng'ore, ineno abet minwa no? go piny.

Oriwe modhi omigi pi. An kawuono kadhi kuro agwal no. Gwanjo ile ko dwani tima ngama madhi amigi pi. Ne duom pi mondo luokru ne kaka otar ma otar otar mana kaka kebue. Modo ema onge ot kae. Ok uwichru gi salad.
Ka tek to kukaw sabun to uwichrugo. Sabun malenyo ji malich oko kar kano. Biuru. Hey, ni dhako keta kod lelo kod lelo nyithindo nyuolo na nyithindo chiemo moinga kata tinda kodora ma koti baya baya e denda koti wuotho wuotho e denda mm. achalo mana dichuo ma chiege nosetho chon ma kata kaka konyre onge ii adwa nyathi ma nyako minwa yande otho kar kae minwa nohera malich nohera malich nyathino to kachako dong nyalo hera ma kochopo godhiambo to sodo romo denda sodo romo denda
Wamok masechwak chiaye. Ama adhi ka dhi e puodho piny. Una chiwo ka denyo.
Laki kel kibrit ma. Kel wamok masechwak chiaye. Mama ng'eny be dhi we mayo ni moto yawa.
Maya mondo koro dachwanya gi maya ni. Eh, yawa. Aol jowadwa, aol gi weche jotuo. Aol ma kata kamane dak, to aol. Nyumbei?
An mama. Aol minwa.
Nyaka bonda ang'o motimore? Iriyo nade?
Ariyo maber. Oh, Eh, mano ber.
mm, Aol nyathi dhako wade.
eh.
Eh, Ang'o motimore amiyo lola Eh. ni anya piny mabor. to anyalo bet ka. Bedi.
Oh, Eh. To an be wa- apiro mana iri ka nyathiwa. Eh, in gi wach.
An gi wach weche oroma. Mm. Weche oroma wada, weche oroma ma kata kaka tin kende onge. Pim na nyar ma.
Awinjo ka Dhano seol.
medore rieko dipo ka koni. Eh, an awinjo ka ol yawa. Mm. Eh, koro akiana nyalo yudo peji. Eh. Aromo gi nyar ng'ane cha koa skul. Kara nyako cha nomako gai. Eh. Ikia nyar ng'ane? Nyar achuth ka ka ka ka, ka uma mano tedo chi ng'ane ne mabe nyocho chwad mane tuore. Ma jiaye nomako ichon. Iwacho ang'o? Mm, ochiegni. aromo kode ka kabiro ma kendo iya no wang' matek ma kanene kama mm. ichwang' nochako dogo lal kendo akwong' ang'iyo nyathi ma nyakono mawacho ni to iwang' kode nikech Iya nowang' awang'a, iya owang' awang'a gi weche udi nyathi, ing'e kaka weche udi dondore. A weche udi to ng'eny, ang'o Mm, Weche motimore? udi dondore matindo tindo.
Mm. Koro an babiro nyathiwa, Eh. akia ni inyalo konya nang'o. Mm. Wacha wacha Eh, winji nikech ywakni. ok ane ka an maber owada. Eh. Eh, asebedo gi kisran, Mm. asebedo gi kisran sana, sani koro ndalo adek. Kisran mar ang'o ya jo? Eh, mar udi gi.
Eh. Dichuo man gocha ok ing'e wuon paro mane. Eh, weche udi to ng'eny owada. Eh. Chuo dondore ga. Ok it aneno kin maber kata sani moko jiko an kata jiko no ema onge go. Ah, in eh. ber ber di juri. Tinyo para nya bago e koko ndie ka kelna jiko. Oh. Ago e koko mali. Oh. Mm. Oh iga ga koko iko kendi. Eh, to dichuo de wachne gimoro sano to kelni. Owada. Mm. A ah, chuo to mar gi tek. Mm. to koro akia ni wang' ni konya to akia ni in be yang' ni ting' wachna ni chak iter ne ng'ama ah, ah, chiel ok apim eh. kendo an an gi sandug wach Iwacho adier?
Ok apim ne ng'ato. Mok ibi pimo ne Mano ng'ato. switch wa kodi ji ariyo. Adier. Eh.
Kendo mano e gima naparo ka iya owang' kabisa. Mm. Eh, dawe kata ka dhoda cha ok alor ahinya. Mm. Koro Ang'o motimo?
oh, an gi wach. Mm. Jaoda osiko gona koko pile. Ok ayue. Ogoni koko e wacha. Jaoda gona koko pile. Nodwaro nyathi ma nyako. Mm. Koro ng'adna rieko natim nang'o nikech dalawa onyuol e nyusi. To en dalagi onge nyiri, en gin gi yawuoyi lilo. To nanyuolo nyaka adi korgi? To ka nawuok, kaduogo ayudo ka guok okwalo nyathi e piny ni to nyathino gi chamo. A donge iting'e wacho maler ma nuo ni nwa? Ang'eyo, nwa iko. E, donge nwa iko nyathi?
To koro sani tiwinjo gima koro ochako muochnago ni nyithindo manyuolone ka te te te te te ok odwar richone, odwaro nyathi manyako mochako miyogi. Mano to kawaida mar wuoyi, dikwong gi nyiri. Wuoyi to ema dobari godo ndasi. An bende nakwongo gi jowuoyi, anyuolo chwo ariyo to dichwo cha. Dichwo dwaro nyathi ma nyako. An gi mara laki na cha. Mano en mana na Nyasaye ne apok ogwedhago. Eh. To nadhi mana kamoro. Koro kinyalo yie nateri kanyo. To ateri. To en kama chal nade? En kama chal nade nikech ing'eyo gima timore. Mm. O- Ok adwar gima biro kelo chwanyruok kendo. To donge koro ok inyise kata to ang'e ni kidhi Idhi yudo nikech an be nadhi to kakawo dweche mang'eny to amako ich kanyuol nyako dichwo chunye noyweyo konya wada konya konya nikech awinjo awinja ka koro arumo aol nikech en doni doni makata otieno idondi odiochieng idondi mm. to nyithindo to inyuolone mabeyo beyo malich En kajuoga moro ka. Eh, Inyalo dhi kosi luo. Kosi luo. Be jachir. Eh, pok to adhiyega to anyalo temo dhi nikech wach eh, chir mm.
chandruok ang' nomi dhi kata eh. koro pok itemo eh. to chandruok ang' nomi dhi an be mm. kune mana nadhiye to nokonya to koro kuni ng'eni ok dhi nono dhako wang' mhm. nyaka idhi gi gimoro matin mm. eh, ka siling' mia abich kama kiseting'o kidhi ah, idhi nyuolone mana nyathi ochak min modwarono mhm. awinji ma kanyo Ber malich be ma nyicha tere nyaka dhako moro ka. Aha. Nyochuoga mano nyuol changa mano fware. Iwacho ang'o? Dong'endo nyuol ontame kit kit.
Eh. Kune ma oyudo nyathi ogo marudi.
Eh. Kuno. To kara ne pod aling' aoda karito ang'o? Kata in pod igalori. Chuo baro wiji. Kinyuolo nyiri lilo odwaro wuoyi. Kinyuolo chuo lilo odwaro nyako. Mano kitgi. Yawa nobara ndasi monyisa nyaka ni, ni, ni, ni obiro kendo nyako moro machielo mondo obedgo ka nyuol ko ka nyuol eh, nyako tama manyise mm. niya ming'e gima nawachone mm. nanyise ni dhi wanyuol kodi nyako mondo ikaw ikendi lakini mikendo ma oko to onge wanyuolo kodi tikendo mm. eh. nyaka bondo
nyaka bondo
bato mako kidogo ni mami luongo inene itingo to wang'i kato nyiroye to ominore oko kata chadeyore malich mokalo kata pi bisemiyo jamni Ba kaka denyo nyanya dhi chako dhi miyo nyiroye pi. Idenyo manade? Kwani pesa mana we kar kacha ode kanye? Ba.
Ka koro in nyaka nyi jiwuogi koka in emi kuongo duo. Mama nyaka nyi jiwuog John nyocha pok oduo nyaka. Mama pok oduo ot ka. Mama pok aneno. Pok ineno mama ni ka.
Pok aneno mama. To ngwaje ogiro dhi kanye? Ogwanje gi nowuok nodhi e mpira. Ne gidhi e mpira.
Eh. Pesa manya we kar ka nyoro chanyo tim nade? Samoro gidhigo. Ng'i kaka iloso jamni gi mondo adhi report wachni. Wach ni ok dang' kal, mama ni ok dang' ring dala ni weya dala ka kenda. Bakora Ok dang' timre. Kora na los rombe. Abo kingi kata kaka itima ka. Aduogo ka sani sani we mino koda wach, wuog idhi ng'i jamni. Adhi ng'iyo, adhi atero wach ka sirikal. Sirikal ema omiyo okelgi e kor gweng' ka mondo gikonywa. Kare kora abo kikonya gi 20 moro. Dhiyo, dhiyo.
He, aduogo ka sani sani. Dhako ni ok dang' weya kama, wadhi ane ka sirikal kudi pok okonye. Sirikal bade lach, nyalo fwambo kuonde go duto kama yod mama ni. An kora